Għandu vuċi ta' Rosinjor. L-iktar dik iż-żaqq li għandu. Eh, l-aqwa l-vuċi imma. Aħjar ma mort xejn il-monti, għax ma kontx isib dik il-kasett. Għażiż hija antipatku, hekk kien nannu ma jmurx il-monti, jiena ma nkunx nista' mmur għax nistimmur waħdi. Ma nsibx

Ħaxix mimli fin-noodles nests. Għalija aħjar bajda moqlija. U ejja ngħannu mbagħad baqa' s-soppa għal aċċu en l-għajr u l-ħjar mimli għal assamuraj. Tgħidli xejn taf imma meta t-Tija Marta żifettilha toħroġ ġurnata sħiħa nhar ta' Ħadd, perniżija taqbadni. Ins, minflok ma tajtu hija ma jimpurtax u nħalli kċina f'idej t-tifla ż-żgħira. Thank you ħafna ta' żur sammut. U ejja toqgħodix hekk. Ah, tajjeb!

Allura b'daqshekk. Nixtieq naf kif dak it-tifel ma tiflaħx tarah pinġut int. Hu qisu baħnan pa' dak. Le, le, mhux sewwa ħejt titkellem hekk fuq Patrick. Dan għax bin sinjur u titkellem fuqu hekk ħajt. Anzi, iktar ma nistiex nagħmillu hekk. X'ġifieri? Jiġifieri jekk ġej minn familja fqira tagħmillu hekk? Mhux sewwa taf. Kulħadd jistħoqqlu l-istess rispett ġej minn fejn ġej. Fhimtek, Nan. Kemm sar ħin, jien dalwaqt irrid noħroġ. U l-quddies? U mbagħad il-mur tal-lejla, Papa, tas-sitta. Kollox sew naċċetta, taf għaliex? Għax dal-lejl dħalt fis-siegħa, minflok fit-tlieta u nofs ta' bil-lejl. Bilfors kelli nidħol kmieni għax kull fejn mort sibt lil Patrick jiġri warajja. Hu bil-karozza tiegħu u jien bil-karozza tiegħi, kien jiswa tal-FBI, jiġri warajja tal-mafja. Min se jagħmel il-kikra ktejja lili?

Iva ħaffu ftit intom hemm fuq, dalwaqt is-sitta. Victoria, ħallik bil-kompjuter, ejja ħammur għax is-sitta dalwaqt. Dalwaqt lesta hemm il-biċċa biss. Pa, inti smajt quddisux. Iva, iva, smajt qabel ma mort fuq il-monti jena. Mar teskela diġ il-lejla. Wara l-ħarġa li kellha ma tal-kor, baqgħet sejra dritt id-dar. Tibżax jagħmli la tajjeb bot mill-familja sammut għal inqas għal jum wieħed. Wara l-quddisa, probabbilment nibqa' xejn nieħu kafe jien. Marru marru kunu mberkin. Sejrin mela aħna, ejjew ħaffu. Victoria! Ciao mela nan. Ciao. Ciao nan. Kunu mberkin, u tolbu għalija. Issa fl-aħħar ninsab ftit arkwit waħdi issa u nista' noqgħod nisma' l-mużika favorita tiegħi.

Naħseb li qiegħed indejjaq in-nies bil-istorju kollu. Aħjar nisma' xi ħaġa fuq il-Walkman. Hawnhekk għandi waħda favorita tiegħi wkoll. Hmm.

Għassa dan il-post jira ma nafux. Ma nafx fejn huma l-flus! Ma nafx fejn poġġuhom il-flus. Fittex fil-ċar. Għassa fejn il-flus! Fittex wara l-armari, fittex wara l-inkwa. Xejjek qed tistenna minn għandi, jiena flus m'għandix. Eh, iċ-ċek tal-pensjoni tiegħi imur dritt ilma. Stenna, stenna, naħseb li

Kemm int cool nannu int. Daqshekk fiż-żmien. Iż-żgħar, taf kemm inħobbhom hux. Insomma ara, se noqgħodlok kif jien. Issorbot għall-affari tiegħek. Xi trid iżjed minn hekk? Irbat. Jitalaq daqsxejn ħalqek inti. Hawn x'irbat, mela ma rbat xejn hawnhekk ha. Lanqas taf tagħmel għoda għadek għajr. Mela ommok u missierek ma bagħtux l-iskawts lilek. Issemmihomx lil dawk għax issa vera nxoqlok lilek. Kollox sew, kollox sew ha. Issa se nagħmillek għoqda jiena. U din l-għoqda ma tinħalx żgur tħabbix rasek. Anzi, aktar ma nipprova nilħan, l-għoqda aktar tissikka ma' jdejja. Tajjeb hekk? Ħa żomm. Issa alla ħallek idejja hawnhekk u tkun tista' torbot għal affarijiet. Daħħal idek sew! Iva, iva. Daħħal idek sew! Hawn, ħa. Kollox sew, hekk. Hekk. Naħseb li inti għad-deb ġejt hawnhekk hux. Imma hawnhekk deb hawnx taf. Era lix il-mara tat-tifel mietet miskina li qed qasir il-omu. Ħallit tet li tfal il-ġmil tagħha. Kienet mietet briħ fuq il. Nċtaqwet um il-mara tat-tifel. Qed bid-deb jimportak. Imma ma hux deb taf. Għax l-inqas it-tfal tat-tifel ma jużaw. Eh, eh, dawka eh, jilbsu biss Imitazzjonijiet, costumes jewellery, għidulu li ma jiswa xejn. Qatt ma kissert li f'għinu għall-flus s'issa! Nar ħa fil-butta wara għandi l-portafoll, ħudu u l-issib ħudu. Eh, l-oħrajn ħaduh magħhom il-portafoll xi trid ngħid. U jekk trid issa tista' tmur tibda tfittex hemmhekk għall-affari tiegħek. Tajjeb hekk? Minn tant postijiet għaw ġej tisra. Għawnek mawx tisra. Tidher li ma tifhimx f'dan il-biznis, f'dan il-biznis trid tkun professjonist. Ma tistax tkun dilettant, mhux hekk? Jekk tkun dilettant ma tasalx. Bekk min tista' titgħallem. Għatlek id ta' ħassin għattalek il-silek lilek. Ommi max waħda di. Ommi timla dan it-tapit kollu dem. Eh, eh, dnub jaħasra tapit għadu ġdid timlek kollu dem. Aħjar tieħdu. Ara, tix ngħidlek x'nagħmlu. Ejja jnen inħall. U jien. Ara tiċċara minn hemm! Ara tiċċara minn hemm inti! Ngħinek tneħħi l-għamara, tobrob it-tapit u tieħdu. Jekk trid tista' tħol kompjuter, mara ħan kompjuter hekk kważi għadu ġdid. U għandi l-istereo tista' tieħdu u għandi anke Le, le, hej, missa ngħidlek iżjed ċem, mela għaliex issa sa niġi kompliċi miegħek, jien ma jaqbilx. Ma tarax, missa niġi kompliċi miegħek jien. Inti għallu s-silħan xalla kollu kif teġa ta' nofstak il-moħra. Mbagħad, jekk tħanxar Leoni, X'jiġri? Tkun trid il-flus biex issib avukat li jkun jista' jiddefendik tal-li tkun qtiltni. Għax hija ngħidu għal sa tinqabad żgur dak li tkun għamel. Għandek il-marki ta' swaba mxerdin mad-dar kollha, mal-affarijiet kollha. Żgur li mhux se jirnexxilek tneħħihom kollha. U jaqbdu. U kawża kemm tiswa? 3000? 5000? 10000 lira? Mnej sa ġibu. Ebba avukat biex jiddefendi, kissib. U jiddefendik. U joħorġok il-liberat? Umbat jiġi għal flus, u flus ma għandekx. Allora x'tagħmel? Tmur tisra biex tħallas lill-avukat tal-li jkun id-defendik u ħarġek liberat. Imbagħad terġa' tinqabad li kont sraq. Kont sraq biex tħallas il-avukat u ssib avukat ieħor u jarġa' jiġi jiddefendi u flus ma jkollokx u tarġa' tmur tista' u tispiċċa taħdem għall-avukat int. Isma', int kemm tajt tatlek biżejjed li jekk kemm għandu ngħidlek. Jien qed nipprova ngħinek li dak li qed nipprova U jien ngħidu li anke issib avukat tajjeb. U dan ma jeħelsek lilek. U tiġi kkundannat għal kemm? 25 sena ħabs. Eh? Dan ifisser li inti toħroġ mill-ħabs fis-sena 2021. Dnub ħasra, ma jirnexxilek xtara lil Malta tinbidel. Minn seklu għal ieħor, l-avveniment tas-seklu qegħdin jsejħulu dan. Ġrajja li tiġri darba kull seklu u int sa titlifha. Imma tkun il-ħabs, u mill-ħabs titgħallem xi ħaġa żgur ma nixxi ngħidu, xi ħaġa sa titgħallem. Mbagħad jgħaddu l-25 sena u inti toħroġ mill-ħabs. U x'issib wara l-bib tal-ħabs? Issib li l-avukat qiegħed jistennik biex jieħu flusu u tarġa' tmur stixra u jsir ċirku vizzjuż. U ta' kollu għaliex? Għax tkun tilt li. Eh, barra li nista nibda nidirlek, anzi jien nibda nidirlek! Biex tinduna li għawis ferma u xejja, għallib kulma. X'tista' ngħidek, mu riprova fuq. Eh, jekk trid ma tafdanix, tibżax tella nimija, marbut fis-sidġu kif jien. Imma jien nassigurak, illi minix sanajjat. Jekk titmur,

Kemm tista' tqallibx kollox hemm fuq tafx? Hemmhekk m'int sa ssib xejn. Jekk trid xi ħaġa hawn isfel trid tinżel? M'intix temminniwx. Affarijt. Isma' ħabib, mhux aħjar tkollna minn hawnhekk taf. Idejja qegħdin in hemm. Dak sinjal li id-demm mhux qiegħed jiċċirkola sew fil-pili u tista' taqbad biex ikun preżi. Ara dik ta' kollox minn hemm, intqatt jekk ara tiċċaqlaq minn hemm kollox. Int taf xamilt bidejk. Aħjar tara xamilt int, eh? Int veru miġnun! Meta tħaltaw ġew f'din id-dar. Xek ikun jaf ġewk fredu. Mela tafni. Jekk nafekx. Da żgur li nafek. Ma inti ma stajx tarafni għal li xinti tara ħafna uċu fuq il-monti mhux hekk? Ħalli nimmur. Issa jien nara lil zjuk Fredu. Tgħid li zju Fred? Ta' skur. Ngħid li t-Siju Fred, issa kieku jsir jaf Nannu Kajb li għamilt, ma tibgħatux il-qabar. Mela tafu wkoll? Na żgur li nafu lil Nannuk. Kien raġel sew ħafna Nannuk. U niftakru sew. Hekk se tħallsu talli ħa paċenzja bik u rabbik u u tzijietek. Aqtali kurżità. Għadu jmur jistad fuq il-baħar. Għadu għandu dak il-luzzur kbir. Nifhem jien ili ma narah 40 sena. Kien raġel mola u b'saħħtu. Niftakru sew. U lil Sjuk Fredu niftakru daqsxejn ta' tifel ukoll taf. Issa sikwit qiegħed narah fuq il-monti. Nannu dejjem ħadem iebes biex qala' l-biċċa tal-ħobż. Għadu jmur fuq il-baħar. Waqaf imur dal-aħħar għax bidaw ġew daru. Missa ħatalin imur inti. Tassew jiddispjaċini għal nannuk. Nifhem jien illum għandu fuq it-tminin sena. Kont imur nixtri l-ħut minn għandu, u anka ġili għasafar kont imur nixtrihom minn għand Fredu. Qatt ma daħqu bija, taf. U issa spiċċajt nixtri l-kazets minn għandek. U nittama li lanqas int ma tasal biex tibda titħaq bija u tbeli xi kazett kopja flok oriġinal, eh? Imma x'feddillek għajn tagħmel hekk? Kelli pika ma' sħabi. Pika? U x'tip ta' pika? Li nidħol f'dar u nisraq xi ħaġa prezzjuża għax qatt mort immur ma' sħabi jien. Proset, ħex pika dik. Allura għandi nifhem li sħabek kollha għandhom xi ħaġa prezzjuża minn dik li serqu, hux? Iva. U fejn kontu tmorru? Daqqa n-naħa ta' fuq u ġili n-naħa t-isfel ukoll. U kultant tattakaw xi xieħ. Le, sħabi jdumu jaraw jistudjaw qabel ma jmorru jisirqu. U int trid turihom x'taqfel għaliex qatt ma mort magħhom. Le, qatt. Isma', tassew xortik tajba hemm taf. Xorti tajba jien? Għalfejn qbatt? Xortik tajba illa li sibt lili. U b'rispett ta' ħbiberija li kelli lejn għannuk u lejn tiegħuk Fredu. Allura min tista' tirrapportani? Sissa m'għandix iħsib li nirrapportak, il għaliex sissa għadek ma għamilt li xejn ħażin. Imma ma nafx, jekk nasal biex nirrapportak, nirrapportak lil Tsijuh Fred. Tajt, tajt li Tsijuh Fred? Ngħid li Tsijuh Fred. Hemm issa ħafef. Jeħtieġ li tirranġa it-taqlib kollu illi għamilt hawnhekk. Ma rridx nibdew nisbarazzaw. Da żgur! U int sa tibda tiżbarazza, il-għaliex jien ma jinsammis xejn f'idejja, għaliex jien ma qallibt u ma ħarbat xejn. Jekk trid tista' tibda. Minn fejn nibda? Tibda billi tagħlaq dak il-kxaxen, terfa' dak is-siġġu, tiġbor din it-tvalja, tiġbor l-affarijiet tpoġġihom fil-kxaxen, tirranġa l-inkwatri, Tagħlaq il-cocktail cabinet, tagħmlu f'postu, tagħlaq il-kxaxen ta' din il-mejda, tpoġġi l-cushions fuq is-sufan, tpoġġi l-cushions fuq il-pultruni l-oħrajn, tagħlaq il-kxaxen hawnhekk, tagħlaq il-kxaxen ta' fuq dik il-mejda, poġġi dawk il-gandelabri eżatt kif kienu, iddawwar il-kompjuter kemm kemm lil hawnhekka, tidħol fil-kċina, ddaħħal dak is-siġġu, teħel il-ħabel miegħu, tpoġġih fil-ketxun, tpoġġi l-kxaxen. Stenna. Qabel ma tibda tirranġa l-kmamar, Bħala tpattija ta' dak li għamilt, issa ridek twegħdni illi qatt aktar ma tagħmilha ma' dawk il-ħbieb imħawda li kemm tagħmilha magħhom qabel. U ma' min nibda noħroġ? Sib ħbieb oħra. It-tieni rridek twegħdni illi qatt aktar f'għomrok ma tagħmel ġennata oħra bħal din tal-lum, fthemna? U t-tielet, rridek tixtri xi ħaġa prezzjuża, xi ħaġa tad-deheb, biex tagħtiha rigal lil zitek bħala tpattija ta' kemm għamlet għalik. Mela jien naqla' flus biżżejjed? Tinterrompinix. U l-ħames, irridek twegħdni li ġġiegħel lil sħabek iroddu lura dak li serqu mingħand ħaddieħor. Kif? U min se jikkonvinċihom? Int. Jien? Iva, int. Kif? Billi ġġegħelhom iroddu lura dak li għadhom ma biegħux u jpoġġuh wara l-bibien ta' min serqu. Imma mbagħad daqshekk ikellmuni u daqshekk ħbieb. Ġġiegħelhom int, fhimt? Ġġiegħelhom int. Urihom illi int bniedem ta' gazz, jew mbaxxuh biss tagħmilha l-agħar int. Is-sejħa. Idħol hemm ġewwa. U ibda rranġa t-tqallib li għamilt. Wadhom il-qallib mhux ħażin int. Da fejn nibda poġġihom? Possibbli qatt ma qallibt fil-ġojjelli ta' sidek. Fil-kaxxa tal-ġojjelli. Dik ma tantx għandha t-sija. Nixxi ngħidu. U li kieku jiena għedt il-limun irraputak lill-pulizija kont tfaqqarha għax kollox kienet trid bih biex tqabbadlek avukat ħalli jiddefendik. Imma jiena m'għandix biex nixxilha t-tija, jiena mpjegat biss ma' tiju minn mindu kelli għaxar snin, u skola ma tantx naf għax qatt ma mort. Il-ġenituri tiegħek qatt ma marru skola? Ma niftakarx. X'ma tiftakarx? Lil ommi u lil missieri. Jien niftakar biss lil tiegħuk Fred. Daka biċċa sew iżgħar minni. Tiju qatt ma kellimni fuqhom u jiena ma tantx insaqsih laqqas. Għax ma tantx jimpurtani minnhom jien. Tajċek, fimt. Dejja waħdi niftakar nid-dar. Darba minnhom it-siju kien qalli li d-dar kienet inqabdet u kont hemm waħdi jien. U kienu li daħal għalija. Kont inħraqċi daqsxejn ukoll. u għalhekk kelli nqatta' xi ftit ta' żmien l-isptar. U ta' dan kollu tajtu l-grazzi billi għamil biċċa ġennata bħal din. Eh? Missa jinsit lilek. Eh, issa sa daħu l-konfidenza wkoll. Ejja jisa, Fittex eħles. Irranġa kollox. Għax Alla jbierek x'diżastru għamilt hawnhekk, ha? U le hawnhekk kien ġa mqalleb qabel ma dħalt jien. U int komplejtu. Ejja, ibda, dawk il-kotba f'posthom, iż-żraben f'posthom, dawn il-fliexken, is-sodott, it-tifrex, kollox dawk il-ħwejjeġ, iddaħħalhom f'posthom, ejja, ħaffef. Issa. Ħaffef, ħaffef. Nan jinaw! Ġiet, ejja, ejja, ħaffef jekk għad. Issa da fejn nagħmilhom. U itlaqhom hemmhekk tibżax din il-kamra tiegħi hemm torrien jarawha mqallba. Issa, imxi, imxi. Eh, issa se nagħmlu aħna. Issa naraw. Ejja, tal fej ma jridx jaħdem. Ejja. Isma, issa jeni murħdeja. U inti dabbar rasek il-barra bil-mod, ftemna? Ma minna t-titkellem nan? Waħdi. Victoria, e, ejja daqxej miħaj sar ċina, ħalli l-orik xaħġa. Mux għal s-salat. U għaddi kam għamil zewġ platti tajċ kam umma interessanti. E, imxi, imxi miħaj. E, fumanċu, ċu laj, u ċu manċu. Għajna, Raġel, mela naf. Ġuvni, fuqna! Ġuvni, viva mela nsejt najdu. Dak it-tifel ta' ħabib tiegħi ġi għarana, miskin. Jiġi għarana.

Aħjar tinżlu taf. Ejja, ejja ħanejnek. Le, le, mhux tqal. Le, le, ejja ħanejnek. Għajda qalbi mhux fl-injam sa nibda nonqox imma fil-ġebel. Bissi kolli bżonn ċangun kbir. Jekk ma nsibx kantuniera u nibqa' deħel fiha issa.

Ivi, iva, country boy, country boy. Allura grazzi ta' fajtu, grazzi li t-tiju. Le, ħana mill-le kafe, tri? Iva. Le, le, ma jridx kafe, għax maġġa li rriti mur, ta' Le, le, ħana mill-le kafe. Marija, mur fuq, tella dawk il-pjanti, u l-kafe jihdu darbohra. Le, man, l-ewel namillu kafe. Tisma mill-le għatlek jena, la mur kull pjanti fuq, jisa, ekla.

Kont nilbisha fil-Ġimgħa l-Kbira dik. Iva, kont immur nikkumpanja. Kont nagħmel żewġ wiżniet ktajja ma' saqajja u nġorr salib fuq dari. Dik mhux tas-suldati, na. Le, le, din hekk tilbisha, ara, din tilbisha hekk meta jkun il-bard biex ma tkunx. Eħe, imbagħad xi tilbisha l-bard? Iva, l-bard nilbisha, dażgur, ma meta kont tifel, kont għadni fratell, kont nilbisha. Iva. Ara, ħawatni, nitla nbiddel jien. Iva, iva, mur. Papa, dar waqġej. Iva, dar waqġej, papa. Kollu sew. Mela, selli li fransu jien nselli għalik ħafna, wajdilhom li rrid niġi narakom. Franz, xi tnejk il-pitturi tiegħi? Marija! Ma tarax! Imma jistax taf, illa li xmaġġel, u jrid imur għax għandu xi Le, ara, Trid ngħidlek x'nagħmlu, trid tiġi magħna mmorru nieħdu kafè l-pastry? Iva. Ħasra m'għandux ħin dak, m'għaġġel għandu x'jagħmel, irid jitlaq u x'veru trid titlaq. Irid jitlaq, mhux hekk? Le, ma jimpurtax imbagħad inwasslu jien bil-karozza. La ħasra, ma jistax ikun li twasslu int bil-karozza. Irid imur. Tiftakar settilna bil-quddies. Biex ġejja? Qed tinna li kulħadd l-istess u l-bniedem mill-karattru tagħrfu mhux minn fejn jiġi. Victoria, qed tinsa li jien nannuk, hux? Ara, aħna se nitilgħu eh? nbidlu. Mela morru bidlu. Fl-aħħar, ħlisna minnhom. Issa, ftakar fil-kondizzjonijiet li għamiltlek u ftakar ukoll li dawk in-neputijiet favoriti tiegħi. Issa, barra. Dan nħdu miegħi? Le, dak se jibqa' hawn. Issa, barra. Eh, ma dawk jħdu għal-jom jek nitlaqek. Barra. John, eh, eh, dan John, u dan Franz. Jena Franz l-electrician. L-electrician? Int electrician? Iva, eh, dan l-electrician. Insomma, qed jagħmel is-city and guilds ta' electrician għadu mhux propja, Iva. U ġibtu biex jagħtina daqqa Tajn id-dawl, forsi nibdlu s-sistema kollha. Se nibdlu d-dawl aħna? Iva, għax ma tafx int qed jintefa' spiss id-dawl ħanini, allura forsi nibdlu. U tħabbix għasik taf, mhux int tħallas jien nħallas. Immorru Franz. Tmorru fejn? Għax aħna ħerġin ma' Franz. Eh, issa l-karozza tħażeb mhux biss, ma mhux veru. Ehm, eh, wasluh, sa l-karozza. Eh, għax innannu qal li trattaw li kulħadd l-istess. Bye. Ciao. Ciao. Minti, taf minnu dan Franz? U ta' xkolli naf minnu. Dan Franz, dan ġuvni da' zomma. Eh, tajba din. U li jedi jiġu għaw, jisibu ġuvni u joħorġu miegħu. U fejn marru miegħu dan? Marru wasluħ. Iwasluħ. Iwasluħ. Iwasluħ. Dan mhux tagħmel. Dan mhux tagħmel, dak tiegħek. Tiegħi, qatt ma rajtu bajnejja kif tidu jkun tiegħi. Allura kif ġie? Issa naf kif ġie. Dak it-tifel mhuwiex ta' dik ix-xaħda, żgur. Mhuwiex ta' qattani. Jħossra kemm qed tiddispjaċini li ma kontx naf li daħal jisraq. Mm, Isux, xi Robin Hood ħej, jisraq lis-sinjuri biex jagħtihom lill-fqar. Le, tal-gatt, taf, mhux bħalek. Victoria. U biex ninkikba, imma miskin tgħidx kemm tassar tox qatt jgħidilna hekk kemm jaħdem qatt ma kien jaf il-parents tiegħu, bil-kemm jaqra ma jaf. Emma lissa mhux jistudja s-City and Guilds. Le, City and Guild ma għamlux, imma imma fid-dawl jaħdem da żgur, fid-dawl tax-xemx fuq il-monti imma. Imbagħad ġie għal il-kuġinuh jiffirmalu għax hu m'għandux liċenzja tad-dawl. Ah, sewwa. Lil nis Franzi li nafhom ħafna jien. Nis sewwa ħafna. U kienet propju għalhekk li jiena ma ridx insallbu lil Franz, imħabba l-familja tiegħu. Dana kollu xorta ridtu li jibqa' jiġi hawnhekk ħalli nara kif inhu sejjer issa, bogħod minn dawk il-ħbieb li kellu. U raġunijiet l-oħra? U raġunijiet l-oħra, rati, ħabs, u dak li seta jitgħallem mill-ħabs minn għand nista qattani. Għax wara kollox dan mhux ġufri tekka. Għax dal-aħħar nannukom laħaq professur tal-kriminoloġija ta' fux. Sewwa jgħidu. Nrabbi l-fama u mun norqod. Tajt min ġi palissa. Dan xi mhix laġi. Għajt min l-ewwel Marija. Ara minn hemm. Aħjar mur maħħadha. Minn hemm? Is-sollina u qiegħed.

Imma jien kelli patt ta' rġulija magħhom, ma stajtx niksirha. Zio Fred ċabha jħambaq li għandi nitla' raġel jiena. Ta' żgur, ta' żgur li titla' raġel, imma mhux mal-kriminali, mhux mal-kriminali! Rrid nurihom li jien bħalhom. Allura minn se ġibthom hawnhekk ukoll, hux? Le, dawk dejjem fid-djar ta' nis-sinjuri jmorru jisirqu. Ara, ara, ara, qatt ma rfajt idejja fuqu, imma llum, illum se nagħmel Ma missek. U anki intom aqtaw. U ma tarax fet, ma tarax issa tagħmel dan f'merijiet. Poġġi bil-qeda hemmhekk. U intom ukoll ara. Ejja, poġġu bil-qeda hemmhekk, Frans. Issa, kulħadd ipoġġi bil-qeda. U nippruvaw nikkalmaw. Mela dawn affarijiet li noqogħdu niġġieldu bejnietna. Hemm bżonn illi nuru illi aħna nies ċivilizzati, mhux hekk? Ersaq nara 'l hemm, to! Ersaq 'l hemm, John, ersaq, ersaq. U int ukoll, Tony, ersaq 'l hemm. Hekk ara, nikkalmaw u nitkellmu bħala nies ċivilizzati, mhux hekk? Eh, eh, tkellem, Fred, tkellem. Skużani, skużani, Tony. Ma ġara xejn, Fred, ma ġara xejn. Ħlifta u għaddejt għaliex xataf għaliex hux. Għax da raġel ta' zokkor. Għax da raġel sew. Taf min hu tijuh dak inti. Tijuh l-arċipriet. L-arċipriet, fimt? U għalajdlek oħra. Niftakar li darba meta konna d-nazar kien ġab ritratt miegħu u kien qalli hu ta' bus bus bus nannuħ. U taf minn kien qalilna li kien? Kien qalilna li kien Mikiel Anton Vassalli.

Issa se tagħmel. Sana. Imma le Verdov, ma għamilli xejn. Ma ejċi trid, ma x'garanzija kellek li dak kien Franz? U kieku weġġek pa. Li kieku hawn kiser siequ. Il-fatt hu li ma weġġagħnix u int m'għandekx għalfejn toqgħod tinkwieta. U mela m'għandix. Taf għaliex? Għad dik it-tifla ż-żgħira issa qed tibda tiltaqa' miegħu f'paċe villa. U ejja ġo. Nittama li meta nkun nbiegħed minn hawn fuq xi semenar ma jiġri xejn. U ejja ġo. U iva, żgur. X'fejha t-tifla u x'li toħroġ ma' wieħed li ma jaf jagħmel xi ħlief ibigħ il-każett fuq il-monti. John. Tantx toqgħod ixxammar imnieħ hekk. Tinsiex illi missierek tweled f'razzett f'nofs l-għelieqi. Billi Franz joħroġ ma' Victoria u ma' Marija b'daqshekk xfiegħ. Lilek tassew ma nistax nifmek. Dak it-tifel issa ma baqalux ħbieb, x'ħbieb li kellu ħallihom. Eħe irid ħbieb ġodda żgur. U dawn jista' jsibhom permezz ta' Victoria u Maria, ħbieb illi huma ħafna ħafna inqas imħawdin minn dawk illi kellu qabel. Verament ma tantx għandi għalfejn noqgħod ninkwieta wisna għax Victoria qatt ma saddet ma' ħadd. Isma', inti tassew se tbiddel id-dawl. Le, dik gidba. U Victoria qalet li se tibda tnaqqax fl-injam. Dik ukoll gidba? Gidba oħra. U li qiegħed toħroġ barra bil-balaklava minħabba r-riħ. Dik gidba oħra. Gidba oħra. U ta' Mikil Anton Vassalli. Dik gidba ta' meta kont għadni tfal. Tista' tgħidli xi ħaġa waħda mqar li mhijiex gidba? Illi llum ħlist ġuvni milli jibda karriera dieħel u ħiereġ il-ħabs. Nieħdu kikra tesa